Vawleicung pumpuluk i a ummi hna Chin miphun nan zapi tein Khimot Ministry America in Dallas, Texas in nan kut kan in tlaih hna. Nan zapi tein Bawipa nih thluachuahnak in pe hna seh. Bawipa dawtnak thawngin hika Khimut Ministry hin vawleicung i ummi Chinmi vialte nan sinah a nungmi biatak thawng ṭha a zungzal dong lo cet loin a luan nakhnga ding caah nan zapi tein thlacamnak he rak kan bawm u tiah biahmaiṭi ah chim ta ka duhmi a si. Nihin ah nan sinah Pathian thawngṭha tawite i ruahṭi dingah ka duhmi cu Baibal ca chungah kan hmuhmi cu Khrih Thawngṭha nih si hna seh ti a kan duhmi cu nan nuncan nan ziaza i thlen awk a si tiah fiang tein a kan cawnpiak. Nihin ni ah kan zapi tein Chinmi vialte cu sawmkua le pakua percentage nih cun Pathian cu kan hngalh i Jesuh Khrih cu ka khamtu le ka bawi tiah kan zumh ko. Asinain zeicahdah kan nun hi aa thlen lo ti hi ruah dingah a herh ngaingaimi thil a si. Nihin ah mi zeihmanh Khrih he an i pehtlaih ahcun nunning hlun kha a lo lai, nunning thar aa thawk lai ti kha Pathian bia chungah fiang tein a kan cawnpiak. Cucaah Khrih he aa pehmi cu zei bantuk misual an si hmanh ah, zei bantuk minung an si hmanh ah, an nunning hlun kha a lo in nunning thar an i thleng timi kha nihin kan pawngkam ah rel cawk. Nihin ni ah dawtmi u le nau hna, Mi tampi Johan nih tipil pek dingah thawngṭha a rak chimh hna lioah nan nun ṭhin u law tipil in u tiah a rak sawm hna. Sinatein mi zeimaw cu tipil in dingah an rung i thawh, sihmanhsehlaw an nun thlen loin le an nun rem loin le an sual ngaihchih loin tipil in dingah Johan sin an rat tikah Johan nih cun a rak or hna i, “Ziah! kan i ruah thingkung cu hau dingah a hram ah thei ṭha a tlai lomi cu hau dingah hreitlung chiah a si a ti hna cucaah nan sual nan i ngaihchihnak le nan nun nan i ṭhinhnak cu nan ziaza ah langhter u law cu dih hnu ahcun pei tipil in ding ahcun rak nan rak ra tlai cu tiah nih a ti nihin ni ah kan zapi tein Chinmi vialte hna Lai miphun vialte hna kan zapi tein mi zeihmanh Khrihfa ka si cang lai kei cu Jesuh Khrih hnu ka zul cang lai tiah biakhiahnak he tipil ing dingah kan i tim tikah ni nih kan nunhlun vialte kaltak in kanmah duhte nung te loin Bawipa caah kan nun chung vialte nun dingah tiin ni nih biakhiahnak he tipil kan ing a si lo maw? Nihin ni ah tipil innak nih zeidah a kan cawnpiak kan nunnak ah? Nihin ah kannih cu kanmah dun in kan nung ti lai lo. Hi tipil ka in dih hnu in cun Bawipa Jesuh Khrih cu ka khamtu lawng si loin ka bawi ca hrimhrim ah hin kaa lak cang lai tiah biathlehnak he tipil kan in tikah Cuticun Khrih kha kan bawi a si i kan nun chungah kanmah nih tuah kan duhmi thil tampi um ko lai. Zo kan duhmi thil tampi um ko lai. Din ei tampi kan duhmi thil tampi um ko lai. Sihmanhsehlaw kannih cu kanmah ta, kanmah lawmhnak le kanmah seremnak si ti loin kan caah a nunnak a pemi kan Bawipa Jesuh Khrih nih a duh lomi kha tuah ti loin le amah duhmi tuah ding ah nihin nih Pathian bia nih zeitindah a kan cawnpiak tiah cun Zeicahdah Khrih hi kan caah a thih ti ahcun cu a dawtnak a theimi hna nih cun a nunchung vialte a ca a thimi Khrih caah nung ve dingah a nunnak kha a pek ding si tiah Pathian tiang tein a kan cawnpiak. Nihin ni ah dawtmi u le nau hna, Pathian nih hin nang le keimah hi ka pa ka pa kan ti lio ah hin ka fa tiah a kan cohlang hnga maw? Ṭha tein ruat ṭhan hman hna u sih. Ni nih Pathian nih zei bantuk hi dah ka fa tiah a cohlan hna hnga? Ni nih Pathian cu kan pa tiah nan auh ahcun cu Pathian i a nawl cu nan ngaih ding si tiah Pathian bia nih a kan cawnpiak. Pathian nih hin a duh bikmi cu zeidah a si tiah cun a nawl ngaih hi a si ko. Cucaah cun Johan cakuat pakhatnak a ngan panganak kan zoh ahcun sual timi cu Pathian nawl ngaih lo, nawl buar kha a si ko. Johan cakuat pathumnak Johan cakuat pakhatnak a ngan pathumnak a hme palinak kan zoh tikah zeidah kan hmuh ti ahcun sualnak a tuahmi paoh nih Pathian nawl a buar a si. Zeicahtiah sual timi cu nawlbuar. Khat lei kan chim ahcun nawl ngaih lo a si. Nihin ah zumtu u le nau hna, ka piangthar mi vialte hna, kan zapi ten Bawipa a nawl na ngai taktak maw? Nihin ah Bawipa nawl in man na nun maw? Nangmah duhmi dah na tuah comah ko? Bawipa duhnak na tuahnak ah naa lawm maw? Silole na duhnak na Nehemiah ah Korin kuai khatnak a ngan hlei thum panga nak ah nangmah le nangmah kha ṭha tein i hneksak tuah. Nangmah le nangmah kha ṭha tein i pur dap tuah. Na chungah Khrih a nung maw ti kha i hneksak tuah tiah a kan cawnpiak. Cucaah cun Peter nih hitin thawngṭha a chim. Peter nih mipi sinah thawngṭha a chim i mi tampi thongthum leng an rak i thlen lio ah khan zeitindah a cawnpiak hna ti ahcun Nehemiah nan sualnak kha ngaihthiam nan duh ahcun nan sualnak khan i mer u law nan sualnak ngaihthiam a si lai te. Ne ne ule nau na bawipa nih ka sual a ka ngaihthiam ko tiah na ti sawsawh maw silole na sualnak naa ngaihchih naa mer tak in dah bawipa sinah naa mer taktak dah a si? Mi zeihmanh sualnak mertak loin sual ngaihthiam khawh a si lo. Nehemiah Bawipa nih hin kan sual ngaihthiam a kan duh, sihmanhsehlaw sualnak mertak loin sual ngaihthiam khawh a si lo. Cucaah cun kan tlaunak in kir dingah fapa tlaupa tonbia nih a rak kan cawnpiakmi cu zeidah a si ti cun amah duhnak amah aa lawmhnak amah diriamhnak caah a tlau cawmah lio aa nuam cawmah lio nak in khan rak kir ding ah khan cucucu nun chirnak sual ngaihchihnak a pa nih a sual a ngaihthiamnak inn chungah rak kir khawh nakhnga ding caah cu a tlaunak in rak kirnak kha kan Bawipa Jesuh Christ nih rak kan cawnpiakmi a si. Cucaah cun neni ah Bawipa nih ka sual rak ka ngaithiam seh ti a duhmi vialte hna nih cun kan sualnak in i chiar hna u sih law Bawipa sinah kir hna u sih ti kha Pathian bia nih a kan cawnpiak. Hika zawn te a biapi takmi thil pakhat a ummi cu hi thawngṭha Pathian bia nih hin zeidah rian a ṭuan kan chungah zeidah rian a ṭuan timi hi kan theihfian a hau. nihin ah mi tampi cu kan sual te ah kan i thei lo i kan palh ti zong kan i thei lo i kan tlau ti zong kan i thei lo hi hi a poi taktak mi a si kan tlau ti aa thei lomi lam ka tlau ti aa thei lomi minung nih cun zeitik hmanh ah kir aa tim lai lo i a hmai a kal lengmang ko lai Cucaah cun mi pakhat nih zeidah a nunnak ah Bawipa sin a kir khawh nakhnga ding caah zei hi dah a biapi bikmi a si ti ahcun kapal patlau ti kha aa theih hmasa a hau i khatlei in Baibal holh in kan chim ahcun ka sual mi chambau ka si ti kha aa theih hmasat kha biapimi a si. Cucu kan i theih khawhnak hnga ding caah hin Johan cu kan pakhatnak ah cun zeidah kan pakhat ang hme pariatnak ah zeidah kan hmuh ti ahcun hi Pathian bia i kan chungah a luh tikah Baibal nih hin zeitindah kan chungah rian a ṭuan ti ahcun kan palhnak kha a kan hmuhter a ti. Ni le Pathian bia hi a nung a ṭhawng zeicahdah a ṭhawn Ni nih kan palhnak, kan chung i kan hnawmhnak kan chian lonak le Bawipa hmaiah do kan tlak lonak kan palhnak kha fiang hlang tein a kan ceuh caah khat le cun kan nunnak kan chungah ceunak ti zong a hmanmi si. Cucaah cun ka palh ti kan i theih khawh nakhnga ding caah hin Pathian bia silole Bawipa dawtnak aw Pathian mi hman na thawngtha chim nakin maw adu bantukin live stream thla nakin maw kapal ka sual tiah thawngtha nih ar kan hngalh tar tikah cucu cu Jesuh Christ nih tlangcung cawnpiannak i a pakhatnak ah a chimmi bantukin ka chambau thlarau ah ka chambau ti aa hngalmi cu lunglawmmi mithla chuak nan si dah ti a kan cawnpiakmi a si. Cucu thlarau ah ka chambau ti kan i hngalh khawh nakhnga ding caah hin Pathian bia hi kan theih a hau. Zeicah tiah cun zumhnak cu theihnak in a ra i theihnak cu hi Pathian bia Khrih thawng ṭhan a ra tiah kan ti. Cucaah cun dawtmi u le nau hna, na chungah Pathian bia a luh lo ahcun sehlaw na chungah Pathian bia a nun ko ahcun ka palh ti naa thei lai. Cucaah cun ka sual lo ti amah le mah aa timi hna cu anmah le anmah an i hleng zeicah an chung ah biatak a um lo zeicah biatak a um lo caah kapal te an i hmu kho lo kapal te an i hmu kho lo caah ne ni ah anmah palnak an hmu kho lo i mi palnak lawng te an hmuh zungzal si ne na ka chambau tiah aa hmu bal lomi hna aa hmu kho lomi hna nun cu zeitindah um tiah cun an palnak an i hmuh lo caah mi palnak an hmu zungzal cucu Bible ca chungah kan hmuhmi cu Farasi hna an nun ah kan hmuhmi hna a si Nihin ah Francina hi biaknak lei ah le Pathian lei ah an nun thazang an chuahnak kar an hlannak ah hin soi awk pakhat hmanh an um lo. Pathian hi an duh an dawt a nawlbia hi zulh an i zuam zungzal i nifatin te Pathian duhnak tuah hi an duhnak ngan bik ah an i chiah zungzal i kar an hlang peng ko. An cal ah Bible ca he an i ṭem. Ani cu Genesis Exodus Levitical number Deuteronomy tiang bak khi aza in aza mi lawng hi Farasi timi degree hin ngah kho mi an si. Cutluk cun Pathian bia an duh na te in zei ruang ah dah Bawipa nih a co khawh hna lo i zeicah dah sirang thuhmi thlan bantuk chungthu tiah a ti lengmang hna hnga? Nehniah cucu cu an nunnak he zoh tikah Nehniah Pathian leiah an i tel an i pe ko natein zeicahdah Bawipa nih hin an i peknak hi a co khawh lo ti ahcun a zici tukmi minung pakhat nih first step ah a biapi bikmi cu ka chambau kei cu mi ka tlamtling lo ti kan i hngalh khawh nakhnga dik caah biatak kan chungah thlaici a tu hmasat a herh caah cu ka chambau ti an i hmuh khawh lo caah hin Nehniah ah cucu Bawipa nih a cohlang kho bak lo. Ka chambau ti an i hmuh khawh lo caah mi sual an hmu. He tiah mi sual an hmuh tuk caah Jesuh nih zeitindah fakpiin a ti hna ti ahcun bia zong kha lerh nawn tein a vun timi hna cu. Ne nih mi mit chung i hnawm hmete khi nan va hmuh riangmang coih nan duh hna ahcun nanmah mit chung i thingten pi kha pe hmasat a hau cu ti. A chim duhmi cu anmah le anmah an i hmu lo i midang an hmuh lengmang mi kha Pathian hmaika ah khan do an nun sersiam khawh lonak le nun thlen khawh lonak hnga ding caah a hrampi a si. Cuahcun Bawipa nih ser a kan duh, remh a kan duh. Sinain zei bantuk minung dah a remh khawh hna lo ti ahcun ka chambau ti aa hmu lomi hna hi zeitihmanh na remh a kan ṭha lo. Cuahcun ni ni ah ka tlamtling ko. Sinain mi sual na hmuh khawh peng mi thang na chet peng i mi kong na ceih peng hna i anmah hmaiah cun ṭha tein na chawnh ko hna natein anmah um lo hmanah an kong na ceih an ṭhatlonak na chim khawh peng tu ka chambau tiah a hmu kho rih lomi minung na si cucaah cun dawtmi u le nau hna Farasi mi hna nih Pathian an biaknak le Pathian an nun an i peknak vialte an tuah sermi vialte ne nih zumtu piangthar aa timi hna i biakinn chung i kan tuah sermi vialte an tlen di an zapi ten rol thlacamnak ah soi awk an um lo peknak kong ah soi awk an um lo zeiman chero cheu khat ti ahcun Putin an tiang chero cheu khat an pek di nangmah le keimah nak an fel deuh sihmanhsehlaw azi ci bikmi ka chambau ka pal ka tlamtling lo ser ka hau rem ka hau timi an nun an i hmu khawh lo tikah ser khawh lo mi minung an si tikah hin hi farasi mina hi ngaihchia an sinak kong hi Jesuh Christ nih tu le tu a kan cawn piak mi kha si Cuahcun dawtmi u le nau hna, tuzaan caan ah kan zapi tein michambau ka si tiah kan i hngalh khawh ahcun cu aa hngal khomi nih nun chungah cawnpiak dingah Thiang Thlarau hi kan pawng te a um i cu Thiang Thlarau cu michambau kan si ko cuahmah lio ah zeitindah Rom a ngan pariatnak ah kan hmuh tiah cun cu bantukin a chambau ngaingaimi kan si caah Thiang Thlarau zong cu kanmah bawmh awkah a ra tiah a ti. Nih nih thiang thlarau hi zeicahdah kan cungah hmunhma a lak khawh lo i zeicahdah hmun kan pek khawh lo ti ahcun thiang thlarau hmunhma kan pek khawh nakhnga ding cah kan tlamtling lo ka chambau hi kan kai kan amah hmunhma kan pek duh lo caah nih nih thiang thlarau kan chungah rian ṭuan khawh lo caah kan nun a kan remh kho lo kan nun a kan sersiam kho lo Nian nih Bawipa nih a kan dawt tuk ko natein hiti ning hin vancung pennak chung kan lut kho lo i vancung pennak nun kan ngeih khawh nak hnga ding caah Thiang Thlarau hi kan nun sersiamtu le kan nun ṭamhtu le kan nun remhtu ding Bawipa nih a rak kan thlakmi a si. Cucucu Kawl holh cun sayan a kan ti. Khrih kan i ton hlan chungah monu bantukin kan i dawh khawh nak hnga ding caah kan nun chung vialte niftin nun kan cawn nak hnga ding caah ṭamhtu dingah Thiang Thlarau hi Bawipa nih a rak kan pekmi a si, a kan thlahpiakmi a si. Cucaah cun niah hal kan duhmi hna cu na chungah Thiang Thlarau rian a ṭuan maw? Thiang Thlarau rian a ṭuan ahcun na palhnak nifatin na chambaunak na hmul maw? Nifatin nun remh lemangmi na si maw? Nun cawng lemangmi na si maw? ti kha nihin ni ah kan nunnak ah nangmah na nunnak ah i chek u law ni le kan chungah cu thiang thlarau rian a tuan lo ahcun nang le kei cu zeitluk i bawipa kan i pek i zeitluk i bawipa caah heh tiah kan chawva he kan thlacamnak he kan i pekchanh ko zongah farasi na pekchanh bantukin san a tlai lomi a si lai i kan thi tikah bawipa nih nannih cu aho nan si kaan hngal hna lo tiah a timi hna bantuk kha kan si lai Cucu Jesuh Khrih nih a cawnpiak hna lio ah khan Bawipa Bawipa a timi paoh nih vancung pennak an lut dih lai tinak a si lo a timi kong ah khan zeidah a cawn a kan cawnpiak ti ahcun ne nih Bawipa he tiah biatak ten aa pe mi hna le he tiah ka thih tikah vancung ka kai ko lai vanram ka kai ko lai tiah zungzal nunnak ka hmu ko lai tiah aa ruahchan mi hna kha a taktak le a ngaingai ahcun kan Bawipa Jesuh nih nannih cu aho nan si kaan hngal ti hna lo ti a vung ti tik hna cuka zawn te ahcun zei cu dah aho cu dah vancung pennak ah a lut kon ne lai ti kha biahalnak a um caah a tangah Jesuh Khrih nih hiti hin a pe si ka pa ka pa timi paoh nih vancung pennak an lut lai lo zeicah ti ahcun e ti a tangah minung cu e ti inn satu pan hin um e ti a tangah Jesuh Khrih nih a cawnpiakmi a pehmi ahcun Zei bantuk le season pakhat cu a hmunmi hna vancung pennak chung i a lut kho dingmi hna kawl cu zei bantuk party dah an si tiah cun inn an sak tikah ti ka bia kha a thei i a theimi thawngṭha kha a zul i nawl a ngaimi hna a tuahmi hna cu ti ka si. Cu hna cu lung cungah sakmi inn bantuk ti ka si. Ni nih kan ni kan pum hi Pathian in a si, Pathian biak in a si. Cucu Khrih nih sak i Pathian umnak, Pathian biaknak hnga ding caah hmunhma ser dingah Bawipa nih aa tinhmi a si. Ni nih Jesuh Khrih nih a remhmi inn hi nangmah le keimah kan pum a si. Cucu ka Pa inn a ti lengmangmi ka si. Cucahcun ni nih ka Pa inn a timi biakinn taktak a simi na pum kha Pathian biaknak ah a ṭha maw a ṭha lo ti kha nihin ah a biapi bikmi thil a si. Nian nih biak in zeitluk dah a ṭhat zeitluk dah aa dawh program zeitluk dah a ṭhat timi hi nian nih minung nih minung tampi vawlei mi nih cun an dawi cuahmah sinam bawipa nih a zomi cu an biakinn zeitluk dah a ṭhat an program zeitluk dah a ṭhat an pastor hi dak ṭha zedah nga degree zedah nga ti hi a zohmi a si lo bawipa nih biakinn a timi cu khi building khi si loin nangmah le keimah kan pum hi a si i pathian biaknak ah a ṭha maw ṭha lo Cucaah cun Jeim pakhatnak ah zeidah kan hmuh kul le sarihnak ti ahcun Pathian biak taktak timi cu hi kan pum hrimhrim hi hi vawlei cungah thurhnawm lo tein um hi Pathian kan Pa nih biaknak thiang le biaknak taktak a ruahmi cu a si tiah a kan cawnpiak. Cucaah cun nang tah Pathian na bia kho cang maw silole na pum kha biakinn ah a ṭha cang maw na thlarau le pathian thlarau kha i pe in i hawikom in na chungah pathian an thangṭhat ko cang maw pathian a thangṭhat kho maw ni le pathian kan na chungah biaknak a ṭha taktak maw cucu bawipa jesuh khrih nih kan nun chungah kan thih hlanah hi biakinn hi ser kha a timmi ka si ni le jesuh khrih nih hitin a ti hna An upat an ṭihzah tuk tikah hi hrawk aw law ni thum ah ka sak lai ti amah an tlaihnak le amah tazan cuinak zong kha cross cung zongah heh tiah nehsawh in an chimmi biafang kha hi pa nih hin temple hi ni thum ah ka sak lai a ti timi kha a si hrawk law Cucakhoi zeitindah an ti heh tiah an nihsawh. Sihmanhsehlaw ni nih Jesuh Khrih nih a sakmi biakinn cu Solomon Temple nakin a let a let in a liannganmi, kutsak lomi, Pathian cu minung sakmi biakinn ah um a duhmi Pathian ka si lo a ti zungzaltu a si bantukin ni nih Pathian nih cun amah mui in aa ser i amah he lo in aa ser i amah umnak hnga ding caah biakinn ah aa sermi hi biakinn hi Khrih nih ni thum chungah thihnak thawhnak in khan nithumnak in khan ni le biakinn thar kan ser cucu ni nih nangmah le keimah zong kan zapi tein Pathian biakinn thiang biakinn thar ah ser a kan duhmi a si cucu cu mithar kan ti lengmangmi a si cucaah cun tuzan ah dawtmi u le nau hna Pathian nih na sual aan ngaihthiam taktak ahcun nang cu mithar na si taktak ahcun nunning thar na ngaih ding kha a si hrimhrim Cuahcun na nun kha nangmah le nangmah i chek tuah. Na cungah tisa naa lawm rih ko maw? Na nunning hlun ah naa lawm rih ko maw? Silole thlarau le dah naa lawm cang? Silole Bawipa ah dah naa lawm cang? Tisa rawl ah man na ka thaw zungzal rih ko. Thlarau rawl ah tah na ka thaw maw? Bawipa he naa pehtlaihnak ah tah nunlawmhnak na ngei maw? Cucah cun tuzan ah Pathian bia tawite forhfialnak he hiti hin fun ka duhmi cu, Nihin ah Pathian a zummi Khrih a zummi kan si kan ti ko lio ah ne nih nun thlengmi kan si maw hrin ṭhanmi kan si maw Khrih muisam a kengmi kan si maw ne nih vawleicung mi hna kan zoh tik hna ah ne nih rappa kan timi hna cu an bawng biahruk in siseh an luchin chin in si hna seh an cawlcangh in si hna seh kan theih khawh hna. Cu bantukin vawlei titsami zong khi kan theih khawh hna. Cu bantukin Khrih muisam a kengmi hna zong hi kan nun can kan ziaza in theih khawh ding kha a si. Cucu kan thinlung muisam cu kan, kan lengah kan theitlai a lang ding si caah kan zia a lang ding si caah ni nih na chungah Khrih a um maw? Khrih a um te tak ko ti ahcun nangmah le nangmah i hleng hlah. Ni nih kan nun hi Bawipa caah a si ding si. Kan nun hi a zapi ten Bawipa caah a si ding si. nen nih kan mit nih a duhmi vialte hi Bawipa nih a duhmi sisehlaw nen nih ah na hnakhaw nih theih a duhmi hi Bawipa nih a duhmi sisehlaw na ka nih a chuakmi vialte hi Bawipa nih a lawmhmi thil sisehlaw nen nih Khrih he thinlung khat na ngei maw Bawipa nih a duhmi na duh ve maw Bawipa nih a huatmi na hua ve maw cucu cu kan nunnak ah a biapi tukmi si zeicah tiah cun kan nun chung vialte Pathian pennak caah nangmah le keimah he Bawipa nih hman a kan duh i cu kan hman khawh nakhnga ding caah Khrih amah ziaza amah lungput kan ngei hau i amah aiawh ah nihin nih vawlei cungah rian ṭuan ding a Bawipa nih a kan duhmi a si. Cucacun tuzan ah kan zapi tein kan nunnak i chek hna usih ti ka duhmi cu Khrih kan chungah a um tak ahcun nunning thar kan ngeih ding kha si. Pathian nih kan sualnak a kan ngaihthiam taktak ahcun nihin ni ah kan palhnak vialte a kan ṭawl ding kha si. Nihin ah zeitindah Johan cakuat pakhatnak ah kan hmuh ti ahcun Pathian nih kan sualnak a kan ngaihthiam ahcun kan palhnak vialte zong kha a kan thianpiak dih a ti. Nin le Pathian nih a sual ngaihthiammi hna cu kan palhnak vialte a kan ngaihthiam dih. Kei zong a hlan ah ka nunnak ah thil tampi ka sual. Nin le ka nunnak ah vawlei thil a tampi zukhmawmnak si hna seh, thil tampi ka rak tuah. Sihmanhsehlaw Khrih kan i pehtlaih tikah nihin nih ka nunnak tampi ka kaltak. Cawn cuahmahmi, remh cuahmahmi ka si. Ser cuahmahmi ka si. Nehniah Bawipa caah nung dingah kan nunnak hi Bawipa nih ser i remh i nehniah vancung pennak nun ngei hna seh law Pathian pennak chung aa lutmi kan pa a simi Pathian muisam keng hna seh tiah Bawipa nih a duhmi a si. Cucaah cun kan zapi tein kan nunnak nunnak thar he kar kan hlan khawh nakhnga ding caah nehniah a nun aa thleng rih lomi hna cu Pathian bia in kan nun sersiam ṭham dingah le Pathian bia in kan nunnak ai zoh ṭhan ding in tuzan ah forhfial kan duhmi hna si. Khimot Ministry hi zapi te kan rak zoh khawh nak hnga ding caah on atu ah kan rak thlah mi atang zong ah khan a rak ṭial ko lai i cuka cun hi kan kan website zong kha lang lai cuka chungah cun thawngṭha tete zong kha ngaih khawh a si lai i cuti cun thlarau taksa thazaang rak la cio ding ah kan in sawm e cu lawng si lo in khatlei in nifatin te cikcin thlacamnak zong kan ngei i cu thlacamnak cu nazi pakhat si nikhat ah nazi pakhat bawipa ca na pek tikah ni nih vawlei mi vialte ca kha cu chia ta rih ko law nangmah ca hrimhrim ah nazi pakhat bawipa he naa pehtlaihnak nih khan na nunnak an sersiam lawng si lo in nifatin te na chungkhar caah damnak lawng si loin lawmhnak he a khatmi thluachuah na hmuh lawng si loin cuticun vawleicung mi vialte hna ca zong kan zapi tein thlacamṭinak cikcin thlacamṭinak ah khan rak i telṭi ding ah hika hin kan rak in sawm hna kaa lawm tuk hringhran kei ka min cu Reverend Chan Nin Thang ka si atu hi American Dallas Texas Kimot Ministry Center in kan rak thlami si nan zapi tein Bawipa nih thluachuahnak in pe hna seh